ndingabvunze nhoro ndekutanga kwamakaita kudzidza mbira iyi ndezvamakasangana nazvo kuti mbira dzitambirwe nokuti tinoona kuti mbira chiridzwa chenyika yedu sezvamataura mm. kuti zviridzwa zvepasi rose zvakazotora manozi kubva pambira iyoyoipapa eh, saka imimi muchitanga kuridza mbira manhorondo yenyu yenge yakamira sekuti makatanga muchidai nezvamakasangana nazvo kuti vanhu vatambire mbira makwanisa kuzvirondedzera iro kuti mhuri yezimbabwe ichanzwa nhaurwa yenyu vakwanise kuziva kuti tateguru tuti vakatanga kuridza mbira vachidai vachidai vachidai vakasangana nezvakadai nezvakadai nezvakadai vakaedzwa kusvika apa kuti sambo wembira usvikewo pasi rose Eh, inini matangiro andikaita mm. taitoenda umbira mm. saizvozvi mm. toenda ah, ndaiti ndikabva kuno kubasa kuno mm. toenda kwachiota mm. tonoridza mbira ikoko mm. tasvika kwachiota ikoko togorara tichiridza mbira mm. musemande kuseni mm. tomuka tomukira nebhazi mm. touya kuno kubasa weekend yega yega ndaiendako mm. asi ndaendisa ndakuridza mberi mm. ndaitongonakidzwa nembira dzacho mm. saka kune vana vandikaona vakomana vaviri vadiki diki ndikati a ah, vana vaduku vanoridza mbira vana mm. a ah, zvingaite here izvozvo mm. ini ndingadzitadzewo here mm. ndikandidzidzisewo ndobva vandidzidzisa vana akomana aye zikanzi a ah, ndikati aiwa mm, izvi hazvigoneke izvi Mm, handimbozvigoni Ah, zvikanzi o hauzvigoni ndobva ndabva uko pandikachiregera ku kuenda ikokoko eh, ranga ragore ra 1966 ndobva ndaregera kuendako mbira iye akuchirira munzeve manje chero pandiri ndirongonzwa mbira mm. chero pandiri ndirongonzwa mbira ah, chachirudzii mm. ati ah, ndingaite sei rega ndidi nditsvage munhu anogadzira mbira mm. Zvakaitika ipapo ka ndozvokuti sekuru mm. hanzvadzi yaamai mm. baba mudiki waamai mm. ndovakati ah, imimika ini ndiri kudambira ndikati hoo ah, ndobva ndatsvaga mbira ndovanadziwana kwamurewa paforty seven apo munhu veyavaya taigara panext door nemunin'ina wake saka ndikati ndiri kuda mbira zvikanzi hambira iriko tobva ndatenga mbira iya sekuru aya havana kukwanisa kukuya mbira kuzotora mbira iya ndobva ndati musi wandaitora zairirira mumusoro ndobva ndadzidza mbira iyoyo ndakadzidza nechipindura ndochamwakatanga nacho ndochandikatanga nacho chipindura musamaenda kumberi chipindura chembira chiya chiya chine nhorondi here nenzvimbo yechipindura yavaira hungu yekupindura eh, kunzi chipindura paive nemange mudano sezvakaita kwana ambuya kwaiti kana kwaku kwakuedza pakati pousiku oridza chipindura hmm. ndopazvikabvira ipapo kuti chipindura chakupindura chi nguva yemavadzimu eh, vadiki vaya vanga vachiuya vaya hmm. kwakuchiuya vakuru hmm. kana makombwe chaiwo chaiwo anouya mm. parizwa achipindura parizwa achipindura mm. moziva kuti ah, zvatopinduka izvo mm. vadiki vaya havachaoneka havachauya ndoku ndonhoroondo yechipindura iyoyo aiwa tinotenda vakuita teguru mungaendere zvenyu kumberi nezvene kuda kutaura nhoroondo saka tozoti ndadzidza chipindura ndopandadzidza nemamusasa manheru acho iwaya ndakadzidza chipindura hmm. kuseni ndobva ndadzidza ndinge manheru emangwana acho nemamusasa dzichibva kunzeve dzichibva munzeve hmm. kuzouya munoziva kuti zvaka vamwe vese vazhinji vanotanga nekariga mombe eh. ini handina kutanga nekariga mombe nota kazo kakazoda kundinetsa manje ana jairiro akaidzidza neshanje eh. ndevenengeyo muzoriwa kupera kwesvondo ndave ndatove nedzimbo five hmm. shanu hmm. saka padzimbo shanu manje ndainge ndisingasodzidi kudziridza chaizvo chaizvo paizoita eh, munhu akatanga kurekodwa nevarungu munomu hmm. ndaabanda mbira kurudisa broadcasting Tairidzwa musi wechitatu. Kuridza musi wechitatu tichizvidzwa. Tikangoridzwa chete ndobva ndari bata mbira yangu ndakuteedzera ndoteedzera kuti wo apa ndopasara wo apa ndopasara ndaitoti ichikoone tepu yaani yabanda mbira asi vanhu vazhinji havavazive kavabanda mbira ya vazhinji vakazoziva mwana wavo ainzi gwengwe gwengwe eh. akazopondwawo futi ne akarohwa ndobva aoma mutezo haana kuzodi mm, amene kana kuine vamwe vazukuru vacho here amene mm. saka ndazodaro zvo ndichidaro ndichidaro ah, ndobva ndaona kuti zvatoita ndakutokwanisa i mm. sekuru vaye havana kuzokwanisa kuteera mbira dzaya kuti mbira dzangu mavakutoonakirwa nokudziridza dziridza mm.
sekuru vaya vasvikirawo vadi mm. vazongonyararawo zvavo ah, ndikati aiwa mbira yaya yangu ndokugadzira ndokudi ndokuridza mbira iyoyo ndichiridza ndichiri ndaakuti ndikanzwa vamwe vachi vamwe vachiridza mm, tepi yangu yaigara mumusoro mm. kwandanzwa rumbo mm. ndoenda kwandanzwa rumbo ndoenda kwandanzwa rumbo ndichingotora dzimbo izvozvo ndichiridza svikira ndazoti inini aa ah, toita sei tozunza todaidzwa nekunzi hanzi uyai muzotiridzira mbiri ina ndinozvigona here ndiri ndega ndobva ndangokwanisawo kuzviita ndiri ndega vanhu vachoti a muri kutoita zvinonakidza chaizvo munenge vanhu vaviri
avazvidzidzira ndikati ndizvozvo Ah, ndokuramba yangu iyi muenderera moto wesora kusvika pari zvino dzandikatanga nadzo ndedze 24 key Eh, dza- dzaive dze 22 izvo dze 22 ndobva ndati "Ah, ndingadziite seizi mbira yangu yatyoka toende kunona munhu ano Kadzirambira kuti andigadzirire. Ndobhadhara mari. Mm. Ayi. Ndobva ndapfura. Mm. Mbira yeya ndobva ndapfekera pa. Mm. Ndobona mbira yeya. Ndatopindawo muchuni ine. Mm. Ndakutogona kugadzira mbira kai. Mm. Toita sei? Mm. Zvikanzi ha. Ah, izvozvi izvi. Mbira makuda kugona manje. Vandabvisa makii zvese ndokudambura dambura gwariva rangu rese ndobva ndarisa pasi ndikutora makizi aya ndichivaronga eh. ndichiaronga eh. ndobva ndatarisa gwariva rangu kuti rakagadzirwa sei mm. chii chakazoitika mm. ndobva ndanotsvagawo gwariva ndobva ndaveza mm. ndokuveza nechizvo ah, ndoveza nechizvo zvaiti ndocherowa apa vanotema nechizvo tokuisa mutanda upakati uyu tione zvaiti tsvaga uyu ndokusunga ah, ndakutogona kai kuti jeje ndakasunga ndapedza kusunga rovarari ndadzorera pakare ndobva ndanzi chuu mm. haa ah, ndikati hazvaiti mm. ndokuchitanga kugadzira mbira izvozvo mm. saka zvadaro ndiri kuridza ndiri kuridza sekuru gorawo ndobva auya zvikanzi ndokuti sekuru guravai ndaye vati muzukuru kuna adzimai vangu ini naadzimai vangu eh, vaera nhari ndo vairi vakarera agora eh. Eh, ndo ambuya vagora vakarera agora kwandiriwo inini manje kwaakaroora ogora mukadzi wake mwana wemusha medu amai vake ndoyanza dzedu saka angove sekuru tobva adi andipawo chuni here ndikati haa inene ndaakuzosvika pakuridza mbira chaizvo chaizvo mm. o ndairidza naye gora airidza mm. mm. zvekuti kana gora maiti kana mukamubvunza kuti achigamba eh, munoonawo sei imimi nemaridziro avanoita mainzwa vacho kuti ani Eh, wakaonaka muroyi wembira mm. vainditi muroyi wembira eh, eh, rwaizaroko rwacho ringu rakadzama ah. ndokuti handina kudzidza nekuti vasekuru vagora mm. vainzi vagwanzura mm. ndo vaiidzana nani nana bandambira saka maoko avo vaive mamwe chete nanabandambira avaiteerera paredhi ndichizotedzera ehe saka
agona vandinzwa ndichiridza vakati a ah, ndimi munogona mbira manje hmm. ndobva takuridza tese hmm. saka taridza tese ti a ah, takaridza kwenguva yakareba hmm. ndozobva voenda kunational dance company ini ndaifanirwa kunge ndiripo kunational dance company zvikanzi aiwa tatora mwana wenyu haa kuri airini zvikanzi anoridzawo mbira saka iye chodi tochingomwisa uko unenge kunational dance company ndikati inino ndakuenda kumba kuita basa rangu rembiri rekugadzira saka agora ndobva vauya ndobva vandiona ndichiveza nechiziro munenge kugadzira kuforora gwariva iri mukati umu zvikanzi haa chigamba muri kutononoka so ndikati "Ah, ndoita sei zvanzi mune mbezo ndikati "Eh, mbezo ndina vatora mbezo yaya ndobva dai- ta- eh, ndinenge ndatara mitsetse yekurunukidzana yokuti tiwane kuchera mukati umu ndobva vangoti nembezo gogogogogogo acheza achiteza achiteza achiteza kwakuzoveza mukati umu nembezo tikati ah, zvinotovezeka zvikanzi ah, hazvinetse tikati hmm. kudzidza kupera hmm. izvino vandidzidzisa izvo vandidzidzisa hmm. ogananga vandidzidzisa futi kuti kugadzira kuchera gwariva ndandichera nechizo ah. ndokuzoramba ndiri munhu ari kungoridza ari kungoridza ndikakomboza dzimbo hmm. pane dzamakakomboza dzamakatsikisa eh, papasumpindu
ya yeah.

ndo kwakanga ari chinzi grama record ndova ndikatsikisa ikoko kana makanzwa eh, rungo runonzi bembero ndii ndakaridza ndii ndakakomboza iroro kuzouya ngozi yemuroora ndikakomboza kozoita pasi mupindu kozoita dande mutande kozoita nyatwa kozoita mm.

Marari Romba mm. tinovatenda mm. Chaminuka mm. Guruve mm. e, kozoita ya ndidzo zvese Eh, hapana imwe chimbo chekunzi chimbo chekunzi guru ichi chimbo chepasi here kati chimbo chamakazongofunga uchibva mugure dzenyu kuti pane chimwe chandakambonzwawo chakaimbokuti navamukani chekuti guruve guruve mm. ah, zvinosiyana mm. ma toti nyiri nyiri wacho mm. eh, malirikisi aya mm. anonosiyana mm. saka isi inini ndakakomboza zvinonzi guruve mm. zvakatosiyana manje

chishona chedu chorewa kuti chuni varungu vanoti chuni tinoti chii monjo munzwo monjo pachisena vanhu vekumozambique vanoti monjo isu tinoti munzwo nekuti zvinobva munzwo uyo unobva pamunzwa munzwa wambira ndounobva unopisa munzwo zvekuti mukati munenge maakunzwa eh. asi kunzwa kwenyu kwamunenge mutaura kuti ndiyo here eh. iri pachuni yakanaka here eh, ndomunzwa iwoyo saka ndokusiyana kwazvinozoita ya nokuti iye vapfumo anogona kuridza guruve asingazive kuti guruve racho rinorevei mm. eh.
imi guruve ramakaridza renge rine chirevo chenzvimbo here nyana eh, sovafaana racho iroro rakatorwiwa nesu isisu ana vafawanaka ana vafawanaka vacho olrigt olrigt ndo ndofunga ndopakabvira kuti wafa wanaka mm.
mungataure kanhoroondo kadiki diki here keguruve keguruve eh, muchitsigira chimbo chenyu chekuti guruve ichocho eh, chimbo chekuti guruve ndakachiti nokuti guruve ka rinonzi rine marere hmm. guruve rine marere hmm. Saka kunzi guruve rine marere haungosvika uchiita zvaunoda muguruve. Kana manzi muguruve musaende nezvakati siyai zvinokuchengetedza upenyu hwenyu. Mm. Kozoti eh, tsika dzirimo mune dzimwe nzvimbo dzokuti mukapindamo ukangoda kungotaura zvisirizvo waenda adzakati Yeah. saka zvizhinji izvi zvinoitika muguruve kunogona kungonzi "Eh, gore rino iri muguruve ma- marura Mm. mhondoro dziri kumhanya mu- dziri kufamba mu rinenge raita marere izvozvo ndokunzi guruve rine mari guruve rine marere tiri kupemberera mbira dzedu dzezimbabwe mbira inhaka yedu sevana vezimbabwe mbira ndo yatinoti zimbabwe intouchable cultural heritage yatasirwa nemadziteguru edu mm. e, eh, tenge tina sekuru tute chigamba vanhu vagonyambira mukura nemukurumbira muno muzimbabwe magonyambira anozikanwa nepasi rose vakafamba nyika dzakasiyana siyana america europe vanozikanwa nekufambisa nhau yedezei ndovatatandara navo nhasi tichitaura nhau dzembira kwadzakatangira nepadziri nhasi tichishuvirawo kuti vakawanda vadzidziwo zvenga vasikazive pane zviridzwa zvakaita sana chipendani ana dambwa zvisingazazikanwe neyeuti ana dimbwa hazvina kukwanisa kuchengetedzwa zvakanaka zviridzwa zvatofanira kuti tichengete sawana yezimbabwe inhaka yedu sawana yezimbabwe